Se jkolli ħija żgħir? Le grazzi. Kitba ta' Mimi Doune, illustrazzjonijiet ta' Coralie Valli u adattament għall-Malti minn Loren Vella. Din l-edizzjoni bil-Malti ġiet ippubblikata minn Merlin Publishers Limited Malta. Kapitlu Wieħed, Kollox f'idejn il-Papa Dan l-aħħar, il-Papa sar imidd idu f'kollox id-dar, minn x'ħin jisbaħ sa ma jidlam, arah jgħin lil ommi, ħalli f'idi qalbi mmur strieħ, arani sejjer għand tal-ħaxix nixtri t-tuffieħ. Il-patat tal-forn, ħalli jo fidi, issa llejla ngħaddi l-qomos tiegħi u l-ibsa ta' Lili. Lili, xagħarha isfar u nuċċali tond. Fuq imneħirha. Hija jien, il-mimmi t'għajnejhom. U illum il-papà ġie għamel biċċa xogħol f'kamarti. Bumm! Bumm! Ħabbat il-bieb u daħal bir-roller u l-barmil taż-żebgħa f'idejh. Lili, se nisbaħ il-ħitan blu u se nwaħħal strixxa bir-rockets tilgħin fl-ispazju! Biex kien ħiereġ il-papà llum! Bir-rabja bdejt insabbat saqajja mal-art. Pa! Il-kulur favorit tiegħi roża bil-qlub żgħar żgħar! Biex tikkalmani l-mamà ġiet tgħannaqni u tmellisli xagħri. Imbagħad fessfistli f'widinti qisha biex tgħidli l-iktar sigriet importanti fid-dinja. Xi tgħid postina tiegħi, se jkollok ħuk żgħir dalwaqt. Le! Din mi aħbar tajba xejn. Jien sissa kont l-istilla tal-familja, il-ġojjel tad-dar. Immissa ġej dan u daqshekk fstħiet. Dan nisfa se jibda jgerrim lill-ġugarelli tiegħi kollha minn għalih li huma gażaża għal snienu. Ftaħt ħanġra biex jismagħni missieri wkoll u bdejt neqred. Le, ma rridx li jkolli ħija żgħar minni, nippreferi hamster! Imbagħad għamilt il-geddum u ntfajt fil-poża li nuża fil-ġranet meta kollox jiġi kontra. Kapitlu Erba', Il-purè tal-piżelli ma jħobbiex. F'daqqa waħda, Teo beda jibki iktar bil-qawwi mis-soltu. Tirt mis-sodda u rajt li xxifajk, il-qattus tas-Sinjura Baldacchino dieħel mit-tieqa. Saqajh fuq il-benniena. Dal-qattus kbir kien qed jiġġebbed biex jilgħaq il-vavvalor ta' Teo li kellu riħa ta' ħalib tajjeb. Maġenb dal-mostru ta' qattus Teo f'daqqa waħda beda jidher veru ċkejken u fraġli. Tgħid kien fil-periklu. Traċedja! Bdejt ngħajjat. Għas-salem, xi fajk, ma tistax tmissu li żgħiru? Ix-xifaj tela' jiġi l-barra fid-dawl tal-qamar u mar jistaħba taħt il-friex tas-Sinjura Baldacchino. Malajr erġajt għalaqt it-tieqa u middejt lil Oskar fuq ħad-dejn tiegħu biex nimsaħlu d-dmugħ b'xi ħaġa ratba u mbagħad fisfistlu, Trid tixrob żaqqiqu tiegħi. Teo peċpeċ għajnejh u beda jidħak. Kien wisq tad-dahk. Bistu fuq għonqu kellu riħa tas-sapun tal-vanilla. Imbagħad erfajtu u bdejt indur bħal ġostra u mbennu mafus ma' qalbi. U Teo raqad fuq spallti. Imbagħad għaddew ix-xhur u biddilt fehmti. Li jkollok ħuk żgħir aħjar minn hamster. Nidħku, inwensu u ninbxu lil xulxin. Noqgħod infessfislu f'widnejh u b'hekk ommi u missieri jaħsbu li sirt l-aqwa oħt li jista' jkollu u l-aħjar waħda minna kollha biex tieħu ħsiebu. U veru, dew waqt lil Theo l-ewwel pure tiegħu. Il-pure tal-piżelli ma jħobbiex. Iva hi, Theo għandu gosti tajbin, jippreferi l-yogurt tal-frawli u l-krema bil-ġulepp. Dalgħodu, anki għent lil Theo jimxi l-ewwel passi tiegħu, poġġejt saqajh f'kejknin fuq tiegħi u pata-para-pata-ta! Beda jimxi. Oskar beda jdur qisu żugraga u aħna ntfajna nitmiekku mal-art u dak il-ħin bdejt naħseb, Teo inħobbu wisq. Tmiem.